Ähliňize salam dostlar. Futbol dünýäsi atly YouTube kanalymyza hoş geldiňiz. Bu gün e, bu kanalymyzda täze bir gepleşik bilen garşyňyza çykýarys. Futbolyň analizleri gepleşigimiz ilkinji sany size ýetirýäris dostlar we bu gepleşigimizde ilkinji myhmanymyz Merdan Garaýew, türkmenistanly analitigimiz myhmançylykda. Hoş geldiňiz ilki bilen, salowmaleýkim! Waleýkim essalam, waleýkim essalam, hoş gördük Akmuhammet, sag boluň sylap çagyranyňyz üçin, täze formatdaky wideolaryňyz, täze formatdaky düşürýän wideolaryňyzda size üstünlik arzuw edýän. Futbol barada elmydama şular ýaly öňe gidiş pikiriň bolmagyny men öňden bäri isleýärdim, çünki biziň Türkmenistanda, Türkmenistan ýutuberleriniň içinde bular ýaly formatda çykarýan, asyl şular ýaly gepleşikler geçirýän ýa-da analitikalar edýän oglanlarymyzy hiç görmedim. Çynymy aýtsam, hiç hili şul futbol barada gepleşik düşürilmeýär. Şonuň üçin gaty begendim siziň çagranyňyza, hemem gaty şular ýalak zatlaryň döräp başlamagyna. Çynymy aýtsam begendim. Sag boluň çagyryşyňyz üçin.
Bizde size köp sagbolsun aýdýarys, biziň teklibimize ýüz döndermeden biziň gepleşigimize gelenligiňiz üçin. Hawa, hawa, sag boluň, sag boluň. Onda ilki bilen Bärde näme maksat bilen jemlendik? Çempionlar ligasynda ýakynda soňky on alty jemleýiş tapgyrynyň bijeleri çekildi we şol bijelerdäki duşuşyklaryň haýsy has gyzykly we çekeleşikli bolar? Şo barada pikirleriňizi, öz pikirleriňizi, düşünjeleriňizi tomaşaçylarymyza ýetirseňiz.
Hawa. Salam ýetireýin. Meň pikirimçe Akmuhammet Liga Çempionlar ýagny Çempionlar Ligasy adyndan belli bolşy ýaly bu ýerde diňe güýçli toparlar oýnaýar şol sebäpden hem bu Liga Çempionlaryň soňky bir on alty oýunlarynyň hemmesiniň gyzykly boljagyna ynanýan ýöne elbetde gowyň hem gowusy bar şol sebäpden men size bu duşuşyklaryň içinde iň esasy dört sanagyny Edil meň-ä edil garaşýanym iň esasy dört sany oýny bar. Şolar barada birazajyk aýdaýyn. Olar birinji ýerde meň iň gowy we hemme futbol janköýeriniň göwnüne ýarap biljek oýunlaryň biri bolan Leipzig bilen Liwerpul, Atletiko Madrid, Çelsi, Möşengladbah, Siti, birem Atalanta bilen Real Madridiň arasyndaky boljak oýunlar mukadýan. Çünki bu toparlar biri-biri bilen deň, Şu wagtky ýagdaýlar deň, hatda käbir ýagdaýlarda käbir toparlar üstün bolup biler, ýöne olar hem taktiki taýdan alsaň, gaty güýçli trenerleri bolan we bu Liga Çempionynda esasy meň üns beren zadym trenerleriň bir-birine garşy oýnamagy. Meselem, Marko Roz bilen Pep Gwardiolda, Naglesman, Klopp, Gasperini, Zidan ýa-da Diego Simeone bilen Lampard ýaly güýçli trenerleriň bir-birine garşy oýnamagy esasy meň ünsümi çekdi. Meň pikirimçe bu toparyň bu Liga Çempionuň şu ýylky sanynda toparyň güýçlüligine garamazdan esasy roly trenerler oýnarmyka diýýän.
Ýagny taktika diýmek islediňiz esasy. Hawa, esasy zat taktika oýnarmyka diýýän. Çünki dünýä futboly indi ýuwaş-ýuwaş hemme zady taktika baglap ugrady. Çünki taktika düzüliş liniýalar Oýunçylaryň bire-bir esasy tejribelerinden beter hasam taktiki düzülişe üns berip ugradylar. Dünýä futboly şu wagt üýtgeýär, futbol her geçen gün üýtgeýär we her geçen gün täze ideýalar, täze düşünjeler bilen futbol oýnalýar. Ee, gaty e, gowy sözleriň üstünde degendiňiz. Ee, onda ilki bilen duşuklary e, e, sanaw boýunça men size ýetireýin we siz de öz e, duşuklary boýunça öz pikirleriňizi tomaşaçylarymyza ýetirersiňiz. Baş üstüne, baş üstüne. Ee, ilkinji duşugymyz e, München Gladbach bilen Manchester City. Şeýle seretseň, Mançester Sitiniň tury geçjek ýalak görünýär bize. Ýöne siz nägilek garşalaýaňyz bu duşuşyga, nägilek garaýaňyz?
Mançester Siti bilen elbetde Mönşengladbah ikisini şeýle alsaň deň bir topar däl. Çünki Mançester Sitiň kad nemesiniň sostawynyň, ýagny düzüminiň opjy tutýan summasy bir nokat nol alty milliard ýewro durýar. Mönşengladbah alsak, Mönşengladbah üç ýüz kyrk million, üç ýüz kyrk nokat segsen sekiz million bahasy bar. Eýýäm şu taýdan seredeniňizde-de komandalaryň haýsynyň öňde utup biljek ýa-da haýsynyň baýlygyny siz göz öňüne getirip bilýänsiňiz. Ýöne ýene bir zat belläp gelýär. Bu ýerde esasy zady, esasy roly Marko Roýz, ýagny Mönşengladbahyň treneri. Marko Rouz oýnarmyka diýýän. Marko Rouz ýaly güýçli treneri men-ä ynanyň eger-de özüm trener bolan bolsam Ýewropada Marko Rouz, Diego Simeone ýa-da Gaspierini kim başga ýene-de birnäçe trenerler bar dünýä futbolynda hiç haçan garşysyna oýnamak islemejegini Žoze Mourinýo meselem. Şolar ýaly trenerlere garşy men-ä çynymy aýtsam oýnamak islemezdim. Şoň üçin Mönşengladbah Mançester Sitiä ýeňil-ýeňil utullarmyka diýip pikir edemok. Bu birinjiden. Ýa ikinjiden, şeýle bir zat-da, Mönşen bu Liga çempionlarynyň oýunlary ikili oýun. We ikili oýunlarda elmydama toparlar has howply bolýar. Esasan hem Marko Rouz ýaly taktiki we taktiki taýdan güýçli trenerleriň geçjek birinji we ikinji oýunlary üýtgeşik bir bize üýtgeşik bir zatlar görkezip bilýärler. Mark esasan hem men Möşem Gladbachyň käbir zatlaryny belläsim gelýär. Olar geçen ýyldan bäri, geçen ýylda, geçen ýyl hem gowy çykyş etdiler. Geçen ýyldan bäri e, toparyň düzüminden hiç hili oýunçy ýitirmediler. We hiç hili şu wagtky durum, e, şu wagtky ýagdaýyna seretsem, hiç hili şikesli oýunçylar hem ýok. Şoň üçin iki aýyň içinde ýöne näme boljagy belli däl. Şoň üçin ýene edil häzirki şu günden göz öňünde, şu güni göz öňünde tutup gürleşsek, şu güni göz öňünde tutup analitikasyny, şoň analizini etsek, Mönşengladbah Sitiä aňsat-aňsat ýeňilmez. Meň pikrimçe aňsat aňsat ýeňilmez. Ýöne Siti barada-da käbir zatlar belläp geçesim gelýär. Sitiň soňky oýunlaryna men üns berdim. Siti öňki ýaly Premýer liga üçin oýnar. Gwardiola esasan hem soňky oýunlarynda özüniň Premýer liga üçin oýnamaýandygyny köp görkezdi. Çünki olar esasy eden zatlarynyň biri Gwardiola-nyň meň has gözüme ilişen Aýmerik Laport ýaly gowy goragçy, ýagny hüjüme çykyp bilen, hem hüjümde, hem goragda, ilde oýnap bilen oýunçyny zamende oturdyp, oň ýerine diňe goragy düşünýän we diňe goragda gowy oýnaýan Jon Stonsy oýnadyp başlamagy, bu eýýäm köp futbol jankörleriniň hem gözüne ilişendir. Şol sebäpden bu ýyl Liga Çempion üçin Mançester Siti esasy ünsüni Mançester Siti Liga çempionyna berendiginiň aşagyny çyzasym gelýär. Şol sebäpden bul oýun çyndan hem gyzykly bolar. Hem Mönşengladbah üçin, hem Mançester Siti üçin esasy bul wajyp oýunlaryň biri. Hatda Marko Roz bu ýylyň soňunda Borussiýa Dortmunda gitjekligi barada käbir ýazgylar bar, käbir ýazgylar okadym. Bul barada dogry bolup biler, çünki Borussiýa Dortmund hem öz ofisialnyý saýtynda Marko Roz bilen görüşýändiklerini belläp geçdi. I şoň üçin men näme diýsem. Utulsa-da Mönşengatbak utulsa-da Mançester Sitiden meň pikirimçe olar diňe ýaş futbol topary bolandygy üçin we bir Liga Çempionlar birinji ikinji sapar şular ýaly ýerlere hatda bu birinji sapar çykýar oýun Mönşengatbak öňki sapar çykan ady, ol ady Liga Çempionlaryna däl-de, Kubok Kubokdy bu ýaryşyň. Şonuň üçin ýaş bir topar bolany üçin utursady tejribesizlikden utularmyka diýen we bul oýna meň berýän prosentim kyrk bäş prosent men şonda az baha berýän we elli bir elli bäş prosentim çig tutarmyka diýen.
Beren maglumatlaryňyza görä şeýle göz alsak, seretsek, Elbetde, Pep Gwardiola üçin-de bu ýeňil oýun bolup bilmez Liga Çempionyny gazanmak üçin. Elbetde, Liga Çempionynda oýnaýan her bir komanda güýçli, her bir topar güýçli. Şonuň üçin ýeňil oýun asla bolmaz meň pikirimçe. Tem bolýa şu ýagdaýdan soň hiç bolmaz. We ýaňy sözüňiziň içinde bir ýerde durup geçdiňiz, Marka Roýza garşy men özüm trener bolan bolsam, oýnamak islemezdim diýdiňiz. Özüňiz näili planlaýaňyzmy trener bolmagy näilik barmy planyňyzda pikiriňizde?
Şu wagtlyk çynymy aýtsam meň esasy işim esasy edýän zadym analitika we taktiki analizleri görmek taktikalaryň taryhyny öwrenmek hatda olar barada käbir ýazgylar ýazdym käbir ýazgylam meň internet sahypalaryndan okap bilersiňiz käbir ýazgylar ýazdym käbir näme diýsem research ýagny käbir zatlary yzarlap, käbir zatlaryň taryhyna, geçmişine seredip başladym. Elbetde, trener bolmak meň öňden bäri arzuwym. Nesip bolsa, belki-de, öňümizdäki ýyllarda nesip etse, trener bolmam mümkin.
Gowy sözleriň üstünde durup geçdiňiz we ikinji duşuşygymyza geçsek, Latsio, Baýern Mýunhen Bu maçda, bu duşuşyga-da seretsek, Baýern Mýunhen geçen ýylky çempion. Latsiýo seretsek, näçe ýyl bäri gruppadan çykyp bilmedik bir topar. Bu duşuşyga nägilek seretýäňiz?
Latsiýo. Birinji bilen şuny belläsem gelýär, italýan toparlary bilen nemes toparlarynyň arasyndaky oýunlar elmydama çekeleşikli bolýar, elmydama-da gyzykly bolýar. Ýöne bärde birazajyk Deňlik ýok, olam Lazio Italiýanyň dördünji topary, bäşinji topary ýa Baýern Mýunhen Germaniýanyň lideri. Şol sebäpli ýöne ýene bir zady belläsim gelýär, Simone Inzagi. Çyndan hem gowy trener, geçen birnäçe ýyl bäri Lazio gelenden bäri gowy futbol oýnatýar, ýöne elindäkije toparyň eliniň býujeti birazjyk dar bolandygy üçin bary ýogy elindäki sostaw bilen şular ýaly derejelerde şular ýaly gowy futbol oýnatmak meň pikirimçe gaty gowy bir üstünlik hemem latsionyň esasy meň pikirimçe esasy aýratynlygy bawariýa garşy problema getirip biljegi ol simona inzaginiň üçli gorag sistemasy köplenç 3-5-2 oýun şeklinde oýnaýar we 3-5-2 şeklinde oýnalýan toparlara garşy Baýern Münhen elmydama problem ýaşady. Geç oýunlaryna seretdik, elmydama problema. Deň-deň oýnan oýunlarynyň köpüsinde üçli goraga garşy Baýern Münhen birazajyk asgyn gelýär. Oňam sebäbi Baýern Münhen has köp hüjümi düşün girdýär, has köp hüjüme tarap ulgaýar we goragda problemalar, goragda entägem ýetmezlikler bar. Hatda Dawid Alba Alaba gitjekligini hem açyklady. Şonuň üçin meň pikirimçe şu wagt Baýern Mýunheniň elbetde gorag tarapynda problemalar bar we eger-de Latsionyň düzümindäki Luis Alberto, Çiro Immobile ýa-da kim o Korrea, Milinkowiç-Sawiç ýa Federiko goragdaky Federiko Açerbi ýaly oýunçylary şikes almasa, formasyny ýitirmese, belki-de Baýern Mýunheniň garşysyna bir zatlar edip biler. Iň bolmanda Rimde men Latsionyň Baýern Mýunhenden utulmajagyny size aýdyp bilerin. Ýöne elbetde, elbetde Baýern Mýunhen bilen Latsionyň arasynda gaty uly tapagut bar. Ýene bir gezek belläp geçýän. Şonuň üçin 35-60 ýaş prosent berýän, ýöne Italiýa futboly elmydama nemisleriň futbolyna garşydyr. Latsio buny Dortmunda garşy hem gruppa boýy etaplarda görkezdi. Soň Italiýa milli ýygyndysyny alsam, Germaniýanyň Italiýa milli ýygyndysyny utan ýeri ýok, diňe penaltilarda iki müň on altyda ýekeje sluçýa boldy meň görenim. Ondan öňki iki müň on iki müň on altyda utuldylar. Iki müň altyda-da Italiýa Germaniýany dünýä çempionatynda, Germaniýada geçen dünýä çempionatynda goşmaça minutlarda Fabio Grosso we Alessandro Del Pieronyň gollary bilen utupdy, ýadymyzda bolsa. Şol sebäpden, meň pikirimçe, Latsio-da Baýern Mýunhene garşy kontratakada oýnar we ýeňil oýun bolmaz bu kadaýan. Ýöne, elbetde, Baýern Mýunhen bu tury geçer. Bu tury geçer. Üçünji duşuşygymyz we esasy gyzykly duşuşyklaryň sanawynda belläp geçdiňiz. Atletika Madrid Çelsi duşuşygy. Atletika Madrid ählimiz bilýäris. Has gaty bir topar, ýagny has gorag oýnaýan bir topar. Muňa Çelsi nähili garşylyk görkezip biler Diego Semioňe garşy?
Diego Simeone, ýaňam belläp geçdim, Diego Simeone ýaly trenerlere ikili oýunda oýnamak gaty kyn, çünki Diego Simeoneň öňden bäri gelip oturan bir dört dört iki sistemasy bar, gaty gorag sistemasy bar. Şol sistema garşy oýnamak hiç bir topara ýeňil bolmady. Hatda ýöne ýene ýene bir zady belläp geçesim gelýär, Atletiko Madrid bu ýyl birazajyk oýun sistemasyny üýtgetdi. Olar Bu ýyl has köp öňe ataka üns berýän bir komanda boldy. Onuň hem sebäbi geçen öň biz geçen ýyllarda bular güýçli toparlara garşy gowy oýnaýardylar, ýöne pesräk topar Leganes, Lewante ýa-da Eibar ýaly toparlara garşy goranyp oýnaýandyklary üçin gol salyp bilenokdylar. Çünki Atletiko Madrid üstüne gelýän toparlara, ýagny olara hüjüm edip oýnaýan toparlara garşy kontratakada çyndanam gowy oýnaýar. Ýöne üstüne Eýbar ýaly pesräk toparlaryň hüjüm etmedik oýunlarynda Diego Simeoneň elmydama problema ýaşaýandygy, problema bolýanyny biz gördük geçen ýyl, öňki ýyllarda. Ýöne bu ýyl Atletiko Madrid düýbünden başgaça oýnaýar, düýbünden sistemany üýtgedýär. Dörtördik bilen ýaly görünse-de, oýna başlan wagty üç, üç, iki, üç. Kiwi şolar ýalaklap bir sistemada oýnaýarlar, ýagny sagradaky Kiren Trippýeri, sagra goraçy Kiren Trippýeri öňe ugradýar Diego Simeone we Kiren Trippýer öňden diňe içerik ýa podawat etdi ýa-da öňde set oýnuny oýnaýarlar. Çep gyradaky Mario Hermoso aslynda-da merkezi goragçy bolandygy üçin çepden kän öňe gidenok, ol Kieren Trippie giden wagty Sawiç Kieren Trippieň ýerini alsa, ortany Himenes, Hermosa-da üçünji, ýagny üç gorag sistemasyna geçýärler. We bu sistemada çyndan hem Atletiko Madrid gowy oýnaýar, çyndan hem üstünlikli çykyş etýär. Hatda şu Real Madrid bilen oýnaýan oýnuna çenli on bir hepdäniň içinde men ta ne zadyna seretdim tablisasyna. Barrio iki gol geçiripdi Atletiko Madrid. Ýagny hüjüm oýnaýan wagty hem goragy ýatdan çykarmaýan bir Atletiko Madrid döredi bu ýyl. Çelsi barada aýtsak, Çelsi nähili oýnar? Meň pikirimçe Çelsi öz sistemasyny üýtgetmezmikä diýen şol üç hüjümçi sistemasy bilen oýnar we Hakim Ziyech, Kai Havertz ýa-da Timo Werner ýaly oýunçylar Bu oýunda esasy şolaň üstüne köp ýük düşer. Ýöne bilmedim men çynymy aýtsam Frenk Lempardyň soňky döwürde oýnadýan futbolyny kän göwnämok. Oňam sebäbi ol Alwie Žiru ýaly oýunçyny zamende oturdyp, oň ýerine ätiýaçda durup, oň ýerine Temi Abrahama oýnatýar. Temi Abraham Oýnaýan oýunda men geçen ýyl birki oýunda gowy oýnady, şondan soňky oýunlarynda men tema bırakam. Hiç göwnüm ýetenok. Hatda žuronyň soňky oýunlaryny üns bersek, hatda zborynda ýagny milli ýygyndynda-da oýnanýan oýunda žuru dört gol salypdy. Iň soňky oýunda, ondan soňky oýunlarda-da her gezek tema bırakam, tema brakamyň ýerine giren wagty hökmany suratda ýa gol ýa-da assist bilen Çelsa peýda getirýän bir oýunçy. bu men pikirimçe bu Lampardyň öz filosofiýasyna, öz pikirine, oýny oýnatjak bolýan komanda pikirine bagly bir zat. Çünki Temi Abraham Polstaýn ýaly ýalançy dokuzlyk şekilinde yza gelip top alyp, Lewandowskiň ýaly topy e, saga, çepe, gyra, orta açany isleýär. Ýöne Temi Abraham e, olar ýaly stilde oýnap bilýän bir oýunçy däl. Olar ýaly stilde oýnap bilýän oýunçyny isleýän bolsalar, e, Onda olar hökmany suratda Žiruny orta alyp, Žiru bilen oýnamaly bolýar. Çünki Žirunyň edýän işi Fransiýada edýän işi bul, ýöne Frenk Lempard näme üçindir muny görenok ýa-da görse-de görmezlikden gelýärmi? Garaz, Frenk Lempardyň häzirki edýän oýny, çynymy aýtsam, Atletiko Madrid garşysynda gaty şansy az. Ýöne iki aý bar, iki aýyň içinde köp üýtgemegi mümkin. Ýöne Atletiko Madrid eger öz öýünde utsa, birinji oýunda öz öýünde oýnaýar. Geçen ýylky ýagdaý bolaýmagy mümkin, edil Liwerpulda bolan ýagdaý. Birinji oýuny utsa, Atletiko Madrid ikinji oýunda ýene-de şol gaty dört-dört-iki sistemasy bilen Çelsiniň ýalňyşmagyna garaşar. Oran bat kontratakalar oýnar. Edil Liwerpula bolşy ýaly, kontratakalarda Stenford Brižde üýtgeşik oýun bolmagy mümkin.
Eee Soňky duşuşygymyza seretsek, Leipzig Liwerpul duşuşygy. Şu wagt Liwerpulda biraz problemalar bar goragda, şikesli oýunçylar bar düzüminde we Leipzig nähililik oýun görkezer? Nagelsman nähili taktika bilen oýnar Kloba garşy we Klop nähili taktika bilen çykar? Bu duşuşyk barada nähili pikir etýäňiz? Çynymy aýtsam, Naglsmanyň, Nagelsmanyň nähili taktika bilen oýnajagyny men däl, menden başga-da dünýä de bu iş bilen professionalnyý meşgullanýan adamlaram belki-de aýdyp bilmez. Çünki Nagelsman şeýle bir taktikasyny üýtgeşik, üýtgeşik bir şekilde gurýar, ýagny oýna düzülişi başga, oýnuň içinde oýnaýan we oýnaýan we etýän oýunlary düýbünden başga. Biz muny Mançester oýnunda-da gördük. Oýna dört-dört-iki ýaly ýa dört-üç-üç ýaly çykyp bilýär. Ýöne oýnuň dowamynda şeýle bir köp düzüliş, ýagny köp bir strategiýa, köp liniýasyny üýtgedýär welin, garşysyndaky komanda oňa garşy nähili oýnajagyny bilmän galýar. Mançester Ýunaýted, meselem, oňa garşy nähili oýnajagyny bilmedi. Oýnuň birinji taýmy. hatda altmyşynjy munduna çenli Mançester Ýunaýted oýna nähili oýnajagyny bilenok. Oýna sereden bolsaň altmyşynjy munda çenli Mançester Ýunaýted näme etjegini bilenokdy. Leýpsige garşy nähili garşylyga çykjak, haýsy ýerden gitmeli, haýsy ýerini goramaly, hiç hilik ýagdaý bu ýagdaýlary bilenokdy. Çünki Artet Leýpsigiň ýene bir etýän zatlarynyň biri hüjümçisiz oýnaýar. Ýagny hüjümçi, arassa hüjümçi Timo Werner giden soň, hatda Timo Werner hem arassa hüjümçi oýnadanok, olar gyradan gaçyp ýadylar. Ýagny Enkunku, Olma ýa-da Sabitzer, Aýdara ýaly irkin oýnatýan öňdäki oýunçylar hem goragçy ýaly, hem hüjümçi ýaly, hem-de ýarym goragçy ýaly oýnap bilýändigi üçin Leipzigiň nähili sostaw bilen ýa-da nähili taktika bilen oýnajagyny bilemok. Bu problemany Ýurgen Klopp çözüp bilermi, çözüp bilmezmi, onam bilemok. Çünki edil häzirki wagtda, şu wagtky döwürde alsaň, Leýpsig Liwerpula gaty uly problemalar döretmegi mümkin. Hatda esasanam edil şu wagtda, eger-de Liwerpulyň şikes alan oýunçylary özüni tutýança, ýagny Wan Daýk, men eşitdim Wan Daýk, pomoýmy, eýýäm trenirowkalary ýuwaş-ýuwaş başlady we ýakyn wagtda, ýagny öňümizdäki bir aýyň içinde polýa, ýa meýdança yzyna geler. Diego Žota barada entek belli bir karar berilmedi. Başga oýunçylar Liwerpulyň ýerinde Liwerpul meňkumça şo bir oýnaýan sistemasynda şo dördünji üçi goranan wagtam dört dört ikä geçip. Olar aýlykrak bir sistemada goranan kanden Ýurgen Klopp kän bir garşy tarapy analiz edip oýnaýan trener däl. Ol öz oýnuna garşy garşydaşyň şoň Liwerpula garşy taktika düzmegini isleýär. Ýagny elmydama şoň ýaly, elmydama ol meň oýnum, meň planym. Diňe meňki, ýagny meň düşünjäm boýunça garşydaşym maňa taktika düzsün niýeti bilen oýnaýan bir trener. Şol sebäpden hem utulýan, ýeňilýän oýunlarynda-da köplenç şol sebäpden ýeňilýär. Atletiko Madride garşy, meselem, hiç hili taktika düzmedi. Şol Liwerpul düşünjesi Ol Liwerpul düşünjesi bilen oýnany üçin Atletiko Madrid oňa garşy taktika düzüp, goranyp almagy başarypdy. Elbetde, bärde warataryň hem, derwezebanyň hem ýalňyşlaryny belläp geçmek dogry bolar. Elbetde, janymyzy ýakypdy geçen ýyl Liwerpul Adrian biziň derwezämizde durup we şo wagt Alissonda şikeslidi.
Şoň ýaly, şoň üçin men bulara ýöne tä 50-50 prosent berýän, ýöne ýene bir belläsim gelýär, ýa-da şeýle bir bir oýunçy tarapdan alsak, Liwerpul elbetde Leipzigden köp güýçli. Liwerpul Leipzigde dünýä ýyldyzy diýip biljek oýunçylarymyz belki-de ýok, gaty az, hatda Leipzigiň çünki oýunçylary A klas oýunçylary däl, biraz pisräk oýunçylar. Ýöne ol Leipzig trener komandasy. Ol treneriň keýpine görä oýnaýar. Treneriň keýpi nälik bolsa, treneriň goýan zadaçasy nälik bolsa, şoňa görä oýnaýarlar topar. Şonuň üçin eger-de Nagelsmann Liwerpula garşy dogry taktikany, dogry düzülişi ulansa, Liwerpulyň bu bu oýunda kän problema görer. Kän problema ýaşar bu kadro mekdebi. Şonuň üçin şular ýalakrak elli-elli berýän bul oýuna-da. Beren maglumatlaryňyzdan seredip inşallah bu tury geçenki ýalak galmarys. Geçer diýip umyt edýän sebäbi özüm liwerpully bolany üçin. Soňky soňky duşuşa geçsek, Porto Juventus. Portuny alsak, soňky wagtlarda Mourinho döwründen bäri kän bir gowy, üstünlikli çykyş edenok. Emma Juventus-da 24 ýyl bäri Liga Çempiony gazanmak üçin göreşýän bir topar. Emma näçe göreşseler-de, bir iki-üç gezek finaldan gaýtdylar, emma intek ýigrimi dört ýyl bäri kubok alyp bilenoklar, Çempionlar ligasyny. Bu ýyl nägilek Pirlo näl başarnykly çykyş eder, Porto garşy näl çykyş eder?
Pirlo Pirlonyň nähili taktika bilen ýa-da nähilek oýun bilen oýnajagyny edil şu wagtdan aýtmak kyn, ýöne Portu dogry aýdýaň, Portu soňky ýyllarda çyndan hem gaty biderek, ýagny gaty düşüşde, gaty erbet düşdi Portu, öňki ýaly öňki güýçli Portuny gynansakda haçandan bäri biz görüp bilemzok. Ýöne Ýuwentus barada aýtsak, Ýuwentus elbetde eýýäm näçe ýyl bärek Liga Çempion üçin oýnaýar, olar Liga Çempion üçin Allegrini aýyrdylar, olar Liga Çempion üçin Maurizio Sarrini aýyrdylar, olar Liga Çempion üçin Kristiano Ronaldony satyn aldylar, Liga Çempion üçin Ramseýi getirdiler, Buffony PSŽ-den ýerine getirdiler. Ýagny Liwer Juwentusyň etjek bolýan zady haçandan bäri uje Liga Çempion üçin oýnaýar. Pirlo barada aýtsak, Pirlo çyndanam häzir Edil häzirki döwürde, edil häzirki ýagdaýda başda elbetde Tekenur öz oýun etjek bolýan ideýasy komandaga oturmady, ýöne soňky oýunlarda gördük, esasanam Barselona oýnunda gördüm men. Pirlonyň oýun etjek bolýan oýny çyndan hem owadan, çyndan hem atak guşy bir oýun. Meň pikirimçe, gowy taktika we o taktikany dogry ulanyp bilse Ýuwentus köp toparyň başyna bela bolar. Şonuň üçin häzirki Ýuwentusyň Jenowa birem şu Barselona oýnundan soň, hatda şu Parma bilen oýna, ýakyndaky Parma bilen oýnan oýnundan soň men gördüm, ýuwaş-ýuwaş Ýuwentus şol Pirlonyň ikili gorag sistemasy bilen oýnalýan oýnuna ýuwaş-ýuwaş öwrenişip başlady. Birem meň esasy haýran galýan zadym Pirlo. ikili gorag bilen oýnaýan ýaly görünýär, ýöne aslynda Danilo öňe gidenok ýaly. Danilo ýarym goraga çenli çykyp, ondan soň üçli gorag, ýene-de şol şu wagtky günümiziň futbolyndaky moda moda bolan üçli gorag, hüjüme çykan wagt üçli goragy ulanýar. Ondan soňam Makkini bilen ortadaky Makkini, Ramsey, birem ýa-da Artur oýnaýan wagty üýtgeşik bir Oýunçylarynyň arasynda sirkulýasiýa bolýar, ýagny oýunçylar tiz ýerini üýtgedýär. Gaty tiz ýerini üýtgedýär. Hatda-ha kämahallar Kristiano Ronaldo bilen Makkiniň ýerini üýtgedip oýnaýan ýerlerini hem gördük. Ýagny bul bu oýnuň niýeti garşydaşyň goragçylarynyň kellesini bulaşdyrmak, hatda jeza şul şu jerim urgusynyň içinde, jerim jerim meýdançasynyň içinde problema döretmek köp lişni adam bilen gelip garsdaşyň goragçylarynyň ünsüni bozmak ýanak käbir inçe inçe detaýly analiz etýän ýerleri bar Andreý Pirloň hatda şu Barselona bilen oýnan oýnda görersiňiz Makini edil Ronaldonyň arkasyndan gitdi Ronaldo öňündäki zaşitnigi çeken wagty goragçyny çeken wagty Makini ýeke jüýede galdy Barselona bilen oýnanda edil şular ýaly inçejik inçe inçe edýän hereketleri bar, hatda kwadradanyň meselem sagra goragçy ýaly oýnap, ondan soň ortada merkezi merkezi ýarym goragçy ýaly topy garşylan wagtlary bar, hatda merkezi sagra hüjümçi ýaly, ganat hüjümçisi ýaly oýnaýan ýerleri bar. Ýagny Pirlonyň bu ideologiýasy, bu filosofiýasy, ýagny bu ideýasy eger otursa Ýuwentus köp komandaň başyna bela bolar. Men künje de otur otur ýuwaş ýuwaş. Şoň üçin Ýuwentus bul oýny 10 prosent portu 90 prosent Ýuwentus alarmyka diýen. Ýöne de ýene bir zady belläp geçesim gelýär. Her ýyl Liga çempiony hökmany suratda underdog diýip bilinýän bir surpriz komanda bolýar hökmany suratda. Geçen ýyl meselem Lyon bardy. Atalanta bardy meselem. Ondan öňki ýyllarda Ajax bardy. Ondan öňki ýyllarda ýene biri bardy. Şolara ýalak. Her ýyl hökmany suratda bir underdog komandasy bolýar.
Elbet. Juventus şoň ýaly Juventus tutarmy gaýdan? Elbetde dogry sözleriň üstünde durdyňyz. Her ýyl görýäs garaşylmadyk sürpriz oýunlary. E, Liwerpulyň Barselona garşy oýny, Romanyň Barselona garşy oýny. Bul oýunlaryň üstünde-de durmak isleýän. Sebäbi bu bizi has heýejanlandyran, ruhlandyran bir oýunlar bolupdy geçenler we bu ýylam şeýle bir duşuşyklary göreris diýip umyt edýän.
Elbetde, hökman suratda bolar. Her ýyl bolýar olar ýaly. Her ýyl hökman. Soňky duşuşygymyza geçsek we adyndan gorkulaýjak toparlaryň biri Barselona we garşysynda-da Pariž San-Žermen, ikisi-de bir uly klub. Emma bu Barselonany Pariž San-Žermen ikisiniň duşuşygyny has gyzykly bolaýjak oýunlaryň sanawyna goşmadyňyz. we sebäbini bize ýetirersiňiz diýip, ýagny bir sebäbi bardyr diýip sizden umyt edýäs.
Hawa. Barselona Pari San Žermen elbetde adyny eşidende eýýäm adam gyzykly oýun bolar diýip pikir edýäň ýöne bu ýyl däl. Bu ýyl bu iki komandanyň oýnunyň gyzykly bolmajagyny bilýän. Meniň pikirimçe bu ýyl Pari San Žermen Barselona Pari San Žermene garşy hiç hili Çynymy aýtsam şans göremok hiç hili faworit. Aç-aç aç-açan faworit edil şul oýunda Paris Saint-Germain mykany diýýän. Çünki Barcelona entek birinjiden öz içindäki problemalary, ýagny prezident saýlawlary, Messiniň gidip gitmejekligi, goragdaky problemalar, orta polýadaky problemalar şular ýa-da Ronald Kumanyň entek öz ideýasyny oturtmanlygy, Barselonanyň problemasy gaty kän. Şonuň üçin Barselona La Ligada-da gowy oýnanok, Ispaniýanyň Kubogynda-da, Kral Kubogynda-da hiç hili gowy oýnanok, Liga Çempionda-da gaty bir öwürlikli çykyş edenok. Şol sebäpden meň pikirimçe bu gaty problemaly bir döwürde hem hem Pari Sen Žermeniň şu Luis Enrike, Tomas Tuhel döwründen ýagny dört noldan alty bir Barselonanyň utan döwründen galan ary bar Pari Sen Žermeniň. Şol sebäpden Meň pikirimçe bu ýyl Paris Saint-Germain Barselonany gaty heleý edermikä diýen, bu birinjiden, ikinjiden ýöne elbetde Paris Saint-Germainde-de birazajyk problemalar bar hatda. Hany Mbappe gitmek isleýär, Leonardo bilen Tomas Tuheliň arasynda birazajyk problemalar bar. Ýöne şonda-da meň pikirimçe bu oýna e, esasy ünsi Neýmar, Mbappe, birem e, şol taýdaky esasy öňki 6-1-de galan oýunçylar bar, Alpe Verratti diýär, Marquinhos ýaly oýunçylar beň pikrimçe PSG garşy aýratyn bir motiwirowan bolarlar. Şonuň üçin Barcelona utarmyka diýen bu oýny. Mbappe-ni şu wagtky döwürde Barcelona-da goragynda saklap biljek ýa-da ýapyp biljek gaty az derejede oýunçy bar. Neýmary şeýle beň pikrimçe gaty owadan oýunlar, gaty gowy oýunlar. Ýöne Aç-açan fawrit meň pikirimçe Pari Sen Žermen. Bul oýun barada kän gürlemek gerek däl, çünki hemme zatlar ortada. Elbetde
Barselonanyň biraz problemalary bar şu wagt we näçe gyzykly bolmaz diýsekde esasy tomaşaçylarymyzyň görjek oýunlarynyň içinde biri ýagny görjek oýunlarynyň biri köp bizde türkmen janköýerlerimiziň içinde Barselonada Real Madridli janköýerlerimiz bar. Ýene-de bul oýny köp tomaşçylarymyz görer diýip pikir edýän men.
Hawa, elbetde, näme, her kim görer, çünki dünýä futboly Lionel Messi ýaly, Kristiano Ronaldo ýaly döwrüni belki-de mundan soň näçe ýylyň dowamynda görjek, o belli däl. Lionel Messiä seretmek aýratyn bir keýp berýär, elbetde. Nähili? formda bolmasa-da, komanda Lionel Messiniň mydama Barselona üçin köp zat, köp many berýär. Şonuň üçin Barselona elbetde, meň pikirimçe, oýnuny görmäne deger. Hatda iň bolmanda Lionel Messiniň şu jadyly paslary, jadyly driblinglerini görersiňiz. Elbetde görüň, meň pikirimçe. Ýöne oýny men öňünden aýtdym. O galanynam Hudaý bilýär, o iki aýyň içinde näme boljak, kim nähili oýlajak. Şonuň üçin ýöne esasy faworit men Paris Saint-Germaini hasap edýän.
Soňky oýnumyza geçsek, soňky duşuşygymyz Sewilýa Dortmund. Sewilýany alsak, soňky ýyllarda Ýewropa ligasynda gaty üstünlikli çykyş etýärler we Lopetegi geleli bäri La Ligada-da gowy çykyş edip başladylar. Dortmundy alsak, Dortmundda biraz şu wagt krizis bar. Trenerini kowdular. Haland şikesli we biraz problemalar bar. Bu oýun nägilik bolar? Olar barada nähili pikir etýäňiz bu duşuşyk barada?
Dortmund, Dortmundyň elbetde kän problemasy bar. Meniň özüm hem Borussiýa Dortmundyň bolelşigi, her kim bilýändir muny. Sewilýa Gaty näme diýsem size ýakymsyz bir garşydaş çyndan hem ýakymsyz garşydaş. Şu Sewilýanyň edýän oýny hemme komanda garşy ters gelýär. Real Madride garşy hem ters gelýär. Barselona garşy hem şeýle, Atletiko Madride garşy hem şeýle. Dünýä futbolynda islendik topara garşy Lopetegiň oýun şekli elmydama ters gelýär. Şonuň üçin Borussiýa Dortmunda garşy hem meň pikirimçe hiç aňsat bolmaz. Tem bolýar häzir Borussiýa Dortmundyň Lusian Fawry ugratdylar. Onuň ýerine gelen Edin Terziç, elbetde, Borussiýa Dortmundyň özi ýetişdiren, ýagny dokuz ýaş, dokuz ýaşyndan bäri Borussiýa Dortmundda hereket etýän, Borussiýa Dortmundda ýaşaýan, Borussiýa Dortmund toparynda işleýän bir adam. Ýöne ýaňam belläp geçdim. Lopotegiýa garşy Borussiýa Dortmundyň birazajyk şansy az. Ýöne elbetde Erling Halandyň gelmegi bilen belki-de oýun üýtgemegi mümkin. Belki-de Edin Terzis çyndan hem bu üýtgeşik sistema getirmegi mümkin. Ýöne edil häzirki ýagdaýda Sewilýa Dortmunddan üstünmik alýar.
Soňky duşumyza gelsek, Atalanta Real Madrid duşugy. Bu duşukda şeýle seretsek, Real Madridiň geçjegini pikir edýäs. Sebäbi Real Madrid uly korolewskiý klublaryň biri, güýçli elmydama güýçli bir klub. Emma şu wagt Real Madridde birazjyk problemalar bar. Gasperini, ýa Atalantany alsak, Gasperini Atalantany başyna geçireli bäri gowy oýunlar görkezýär. Seriýada-da, Çempionlar ligasynda-da geçen ýyl sürpiz oýunlar görkezdi. Bu iki trener Güýçli trener bir-birine garşy nägilik taktikada, nägilik oýun düzülişinde, nägilik garşylyk görkezerler bir-birine?
Meniň pikirimçe, Atalantanyň öz filosofiýasy bar. Ol şol filosofiýasyny şu oýun stiline üýtgetmezmikä diýen şol üç, dört, üç sistemasy bilen elmydama şo-şol sistema bilen oýnaýar, şo sistema bilen dowam edermikä diýen. Şonuň üçin Atalanta üýtgemez. Ýöne Gasperini bilen şu wagt oýunçylarynyň arasynda, käbir oýunçylarynyň arasynda problemler ýaşandy. Hatda şu ýaňy ýakynda okansoňam Gomez we Iliçiç bilen arasynda gaty uly problemler boldy. Hatda Iliçiç Gomezi Gomesiň arkasyna durup, Gomesiň tarapyny alanyny üçin ikinji B B toparyna, ýagny Atalanta B ikinji sastawyna ugradyldy Gomez bilen Iliçiç. Gomez bu ugradylandan soň öz Twitter sahypasynda Men Atalantadan aýrylandan soň Atalantanyň hakyky ýüzüni kimiň günäkärligini size görkezerin ýaly ýazgylar ýazdy. Şol sebäpden meň pikirimçe şu Atalanta öz içindäki käbir problemalary düzetse has gyzykly, has gowy oýun bolup bilerdi. Edil häzirem gowy oýun bolar, çünki Atalantanyň iki oýunçynyň ýerine şu wagt Malinowski bilen Murieli oýnadýar, olaram elmydama oýna ikinji taýmda girýän oýunçylardy. Eger-de şul sistema şolar gowy otursa, şu wagtlykça normal, ýöne has gowy otursalar, onda Atalanta elbetde Real Madride gaty iş berip biler. Zidan barada aýtsak, Zidan näme ol şu öňki sistemasyna döndi, şol 4-3-3 bilen oýnaýar, öňki şu Kazemira, Modriç, Toni Kroos ýerine ýerine aldy. O şol sistema bilen oýnar we Zidan öňki oýny oýnarmy kaden şol aňyrgadan bärik bärgadan aňyryk şu goragçylaryny, baş goragçylaryny ýadatmak we şu uzyn toplar bilen Benzema galdyryp şolar ýaly oýun bir sistemasy bar. Öňem şoň ýaly oýnaýardy ol Real Madrid. Ronaldo bilen Benzema bilen Beyl. Gyradan toplar Marselo bilen ýa-da Karwahal bilen uzyn toplar bilen köplenç standartdan we uzyn kelle ýokardan oýnamany gowy görýän bir trener. Meniň pikirimçe şolar ýaly sistemada oýnar, ýöne Atalanta garşy kynrakdyr bu oýun. Kynrak, çünki italýan zaşitasi hem gorag tarapdan güýçli bir komanda. boýly. Boýum uzyn, a fiziçeskem daýow. Gyzykly oýun bor, nesip bolsa, göreris. Meniň pikirimçe, bu garşylaşmada-da ellä elli berýän men Real Madrid Atalanta.
Gaty peýdaly maslahatlar, informasiýalary berdiňiz. Ähli maglumatlaryňyz ähli janköýerlerimiziň, tomaşaçylarymyzyň Göwnüne ýarandyr diýip umyt edýäris. Biziň söhbetdeşligimize gelenligiňiz üçin, bizi biziň teklifimize ýüz döndermeden gelenligiňiz üçin size köp-köp sagbolsun aýdýarys. Hawa, sizem sag boluň, minnetdar.
We fewral aýynda, inşallah, nesip bolsa, ähli Stadionlar dolup, janköýerli bir futboly tomaşa ederis diýip umyt edýäris. Ählimiz öňki düzenimize, öňki döwrümizdäki ýaly bal eşikli futbol görmegine ählimiz sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Nesip bolsa hökman suratda nesip bolsa hemmämiz garaşýas. Onda näme programmamyzy ýa gepleşigimizi soňlandyrýarys. Ähli YouTube tomaşaçylarymyza biziň Youtube kanalyna agza bolmaly kanalymyza agza bolmalaryny haýyş edýäris. Biziň zähmetimiz ýerde galmasyn. Bizi goldamaklaryny, dost ýarlary bilen paýlaşmaklaryny wideolarymyzy ähli internet problemalar we internet platformlarynda bagyşlaň gürläp bilmedim. Ähli internet platformlarynda paýlaşyp bize goldaw berseler örän hoşal bolardyk ähliňizden. Indiki futbolyň analizleri gepleşigimizde görüşýänçäk hoş sag boluň. Sag boluň.